Ber lwak me Acholi kaka luwo. Man labak dog me tipo-gu me tekwaro me i lobo Acholi ladit ma wa omoro. A Rakatti a me cwalo kwena me kumu. Ma mega a pi to pa Sibirino Lukoya. Ma obedo won alic lakwena. Atamo kaka Acholi kaka luwo. Lukoya Ci birino atore. Omyera dano weng gubed ki ngec iye. To pa lukoya omyero kirwer. I radio mapat pat i lobo Acholi. Pien gin ma tibu tiyo ki lukoya i lobo Acholi obedo gin malit, obedo gin mapek. Ci lukoya pe romo ceto ma tore pe ongene piny ducu i lobo Acholi. Awaco kit man pien kobedeni to oromo lobo Acholi Ee, to oromo lobo acwaliwu. Acwali dong tero to calo gin ma pire tek. To pa jo madongo keken en aye acwali tero calo gin ma pire tek. Awaco man ki tyen lok, pien cito pa. Cibirin okonya, omyero acwali weng gubed ki neno iye kun gimedde ki bako dog. Peya omyero gin guwek bako dog Kadi bed Cibrim lukwoya ocito. Man owinyo ot to, ocwalo kwena ma meggi bot ladit lobo ma kun gwok ki ofic pa lawang preciden ma tye i Gulu Citi, Jane Ukili. Dong kwena ma atye ka cwalone-ni bene omyero wun jo mukene-ni wunen macalo lok ma pire tek kare-ni eni-ni, omyera Ngat acel acel acel acel acel. Ocak lwoto ngo ma en epo kwede ki i kom cibirin lukoya? An macalo labak dog ambikati ki lwot ma mega pi kwone ma lubbe ki tic ma an atye ka tiyone i lobo Acholi macalo labak dog. Ki i abila ma tye i Acoli, an abitito kwo pa Cibiriyo Lukoya ma kun jenge ki i kom tipo ma otiyo ki Lukoya. Lukoya obedo wod Medi, ento dongone odongo i lobo Acoli. Lukoya obedo dano ma lagedo, macalo latin awobi obedo dano ma lagedo min ode ma en Onongo obedo anyira lukwor. Nyak pa okelo ka lica me lukwor nyako maleng. Ento i kare ma en tye agedo awere, en aye onongo waya aya nyak pa okelo ka lica me lukwor. Lukoya obedo dano ma kit ma in ineno appearance-ne-ni me appearance-ne-ni obedo dano malik mada. Obedo dano malik. Jo lukwor okwero keny Keny pa lukoyau ni a ayaa. In aye gin ma in igine. Ento tipo ma i kome ni oturo kero pa ayao. Ata maconi gin ma myero myero ongeye bene ka ma en oluk en cibirin odonyo ki iye ni ni wun wungeyo ni kaka ma kilwongo ni lukwo ni ni kaka ma kaka ma kaka ma gitego. Kaka ma tibu me tekwaro onongo tiyo kedgi, ot pa okedo kalija bene en okedo kalija kikome onongo laco matek mada ma ngolo pii, ngolo pii, pii nam, pe ngolo i wi pem ento ngolo pii kun donyo wok, wok ki i te pii ka tuc, wot awota ki i te pii kun nongo otingo kirik i wiye. Mono aye ka ma tibu me tekwaro, tibu pa lukoya ocako lweny kede. Ocako lweny, okwanyo dako ki i Acholi. Ma kun olweny obwoyo tipo pa okedo Kalija, naka omito ikwanyo nyak pa okedo Kalija ma lukwo. Jo lukwo okwero nyomo lim pa pa Cibirino pi lik pa Cibirino. Lweny pa Cibirino me aryo ma peya ocako medde i lobo Acholi, en obino odonyo i bunga Otira, otongo bunga Otira, otongo bungane otyeko weng. Otira wun wungeyo ni in ni tipo abila pa Acholi otira obedo jok ma onongo otuc ma a ki i wi latyeng got latyeng i gang pa owogi ma yam obedo lamok cik latyeng ki i gang owogi ma oa ki i Acwa. Bunga otira okato ma otongo yat dong ma myero otyekone. Tipo pa otira otongo oreto yat i kom Cibirino onongo oneko Cibirino waya ma dakone ma kilwongo ni Aya. En aye olaro olaro Cibirino. Lukoya, ma en ni lweny ma en Tibu-ni olwenyo ki Tibu me tekwaro me aryo. Me acel olwenyo ki Tibu pa okedo Kalija pien okedo Kalija bene onongo tye ki twon Tibu matek mada. Wek okwanyo nyako kelo kalica mubok ka in ineno litino pa litino pa pa pa lukoya. Eh, ci ka gigoto wuci ni litino pa lukoya, in ikwero ni eni pe latin pa lukoya, pa okoya, pe latin pa lukoya. Pien beco beco gini calo ineno alic lakwena, calo ineno adok orac gi inu, ma inu ni beco ni oa ki ilukwo, oa ki bot waya. Anyira neni mukene kit wa itino awobe Ëtyen awobe beco ni gitino mabeco madada ma in ineno ci dano ka iwaco ni latin pa lukoya dano kwero tipo pa lukoya ni man oa ki mari ni ocito odonyo ki te pii ma oa ki bunga tira ocako lok ma dong otongo bunga tira ocako lok okwanyo alic gucito kede macecon wun wungeyo ni tipo me Pa lwo pa Acholi madwong. Weng oa ki ka ma en ocito odonyo ki iye ni. Lanyo luk lweny pa lukoya me adek ma olwenyo ki tibu me tekwaro pa Acholi. En aye donyo cito ki donyo i te pii i Murchison Fall. Wun lwo wungeyo ni tibuwa madwong ma onyutte ki bot kwariwa otuc ki i dye nam kenyo. Loka pa lukoc lokke otuc ki i dye nam ka ma en lukwoyo odonyo iye-ni. Lagoro otuc ki bot cwaa mali kare ma cwaa mali tye ka dwaro raa. En aye oneno pol ka tye ka kelo dako maleng adada ki i polo. Dako-ni kilwongo nyinge ni Yenge, dako maleng calo waya ma lukwoya omayo-ni. Leng Ci ocibo i nying co amali. Ka co amali oloko ki co amali ni, Yub ot ma doge peke, an amito bedo dakoni. Co amali oyubo ot ma doge pe ka dakoni eni maber adada aree mutuce ki pii ni yenge, doggola oyape. Co amali onyolo olum latin acel keken, olum me laye.

ocako lweny ki tibu me tekwaro. I kare ma dong en odonyo obedo ki te nam nino pyer angwen, en aye tibu-ni dong okatti woko otuco nyinge ni en lakwena. Waco en lakwena, en ebedo dano ma olwenyo Second World War. En ebedo Italiano. En ebedo Italiano, Italiano muno pol Gin obedo Italian. En aye oweko kare ma dong en otuc. En tipo-ni otuc ma owaco ni en lakwena i kom Alic, pien Alic ocito gin ki wonne kacel. En dong owaco ocako mako Ivanjili, pe ocako tic ki Ivanjili pa Katoli, pien owaco en Italiano. Atamo wun ma wubedo i nget Alic weng Weri weng wer, wer lega pa katoli, wer lega pa katoli, wer lega pa toli, pe lakwena, adidi onongo tye ki tibu abiro. Tibu ma neko dano ni kilwongo ni wrong element, ka wrong element ka tye ka tuc i kome en mono nek, ka wrong element otucu tic mono neko dano matek dano myero oto. Tibu abiro ni won kome en aye lakwena. I kare ma lakwena dong oceto, tibu pa lukoya ocako dong tic Cako dong kwoti katti. Tipo pa kony bene ocako dong katti. Gin acel ma myero wun wunge en aye ni eroca amito ayub adoko orac lakeya. Lok ma wuwaco ni kony pe watte ni en ber kony pe watte mono lok mono pe lok ada latin adoko orac. Kony in ilwongo ni omaru pien mamani ma kilwongo ni Aya ma nyako okelo ka Lija ni gin gutoro babu Gin ki min kony oting. Ci kony pe dok ocako bedo woteni ni yen adoko rac. Dorin. Kony gin ki ki Alic gin lumaro pien min kony ki min Alic gua ki i lukwo bot laco acel keken i doggola acel. Dong lukoya ma otore Kibuni dong otucce ni en i Won. Atamo wun wuwinyo ee. I kilega iwaco ni Lubanga Won, Lubanga Wod, Lubanga Tipo Maleng. Ma nyuto ni tin, amito wacciwu ni tipo adek-ki, tipo adek-ki ma gin watti, gin tye ocung pi Lubanga adek-ki. Lubanga Won en aye Lukoya muto eni. Tamo wun jo ma otiyo ki Lukoya en waco ni en Lubanga Won? Lubanga wod dong romo bedo gwok kony. Lubanga tipo maleng dong dong romo bedo alic. Atamo pire tek omyero onge that spiritual aspect. History me tipo ni eni ma oneko dano ilobo Acholi ni. Atamo wun iwinyo gin ni ma tipo ni otuco iwaco ni en ibino ma nino ca dano ka lok ma pire tek ma tipo me tekwaro myero owaco ni awocciwu en aye ni dano ka obito Tipo, Lubanga mito ni wuwac jo ma en eneko ni, 'Winy ci rwat jo ma wolu dano i kin gang. Ka dong obot to, wuwaco dano ma iwolu woko, 'In nongo wun wumoko caden. En oweko bene i kare ma dong. Tipo dong tye ka mito gik owiny lok-ki ma pire tek, pien tipo to pa lukoya dong bibedo to me. To ma dong lweny me agikki ma tibu lwenyo ki ino ba culi ci oneko aculi, en aye dong igik i kom to pa lukoya en, ma nyuto ni wakony bene dong. Nino-ne cok, nino tore cok, pien lakwena Alice oto dong, Holy Spirit oto, Tim Maler oto, Lubanga Won bene oto, ma nyuto ni odong dong en konye keken, ma nyuto ni tibu pa kony pe dong romo surviving. Pingo awaco kite-nu? Tipo ni egi ni gin ma oweko gin guneko Acholi ma kun giwanyo ni tipo ma oa ki woko tipo pa lurok ma aye odonyo i komgi kit ma iwinyo an abedo awaco ni tipo ma odonyo ni tipo ni tipo pa lurok pe tipo me tekwaro kit ma iwinyo nino ca lukoya waco gin ka doko rac ci akato kwede ni pe tipo me tekwaro ma iye Acholi en aye oweko. Oo gin tipo adek-ki, tipo pa lakwena, alic, tipo pa kony Ki tipo pa lukoya onongo gin pe mito ajwaki. Gin pe mito ajwaki pien ajwaki tye connected ki tipo me tekwaro. Mono wun Acol wungeyo? Dong lweny ma gin guketo i kom tipo me tekwaro onongo dano ma myero okonygi, dano ma myero okony tipo wek tipo ki tipo gulweny onongo dong peke pien Acoli onongo weko Oweko, oweko, oweko, oweko, oweko, oweko otibogi, ma muno dong oryemogi, atyeko ni weko otibogi. Ento otibo ni en gubiru gubedi ni ma wan watye ka bako dogwa, wan lutekwaro, wan rwodi, rwodi gubedi kacel acel, gin tye ka bako doggi cere ki cere. An ma atyeko bedo awoto wi i abila weng watye ka bako dog tibo ni eni pa kony, tibo pa aa, mo tiyo ki alip lakwena, tibo ma onongo gubedo nongo obedo ka tic ki lukoya, tibo ni dong pe twero, pe twero loro. tipo me tekwaro. Tipo me tekwaro mene ogili pa rono me iri lagol pa jo pa dwat oo, abayo, oret, kalawinya, olima, lokka, labeja, onina, tipo ni weng mapat pat i tipo ni nongo dong obedo ni geger pien tipo obedo calo gwok eh gwok ka otuko gin nongo mito in rwede ijing cwinye nongo jing cwiny tipo ni nongo dong tye

Lakwena atye ka neko dano. Lukoya atye ka neko dano. An gimaka. Nongo gitye ka neko. Ka man angwec likki. Kitye ka wer, Wan waye, wan waye, wan waye ni Yecu oto, Yecu ocer, Yecu bidwogo. Wan waye, wan waye, wan waye ni Yecu oto, Yecu ocer, Yecu bidwogo. Kitye ka neko. Ka man angwec likki. ki panga. Mono i kare ma ope con, ma ope con, ma otibbe i awerre, an atuc. Yono onongo gingi ki koma ki panga ma lake remo, ento an onongo dong tipo me tekwaro. Tye i koma, oweko jo-ni pe nongo guda ki gin mo keken. Ni man kore ngani? Oo, man lalega-ni! Tipo me tekwaro okana i lega. Oo, man lalega-ni! Pien an kena En aye tipo ni ojuka ni pe gulu duku dok bene akwera ringo alwonyo ki kom lakwena pe aye wa mino ciling acel wa tingo moo yaka ma dano bedo ka tingo ni pe atingo pien tipo ni wa calo ni eno ni jok ci onongo aneno gi calo jok dok bene acoli atamo ni man aye history pa Cibrin lukoya ma wan acoli. Ma kwo pa kome puti woko ni, Kit wa ki wi lyelle onongo myero kibed ki ye dano ku mi testimony. Kibed ka mino testimony i social media pi kwo pa lukoya, dano pe obe lwor. Man aminiwu kit ma tibu obedo ka nyutte kwede bota kwede. Tibu obedo ka waco kit ma tibu-ni obedo kwede. Dok lok ma pire tek en aye me waco wunu acel keken ni, An tibu adek-ki. Tibu adek-ki. Dong agikkigi, agikki lweny-gi. Ma an angeyo bene ni tibu acel ma odong-ngi ma tye i kom kony-nyi dong bene pe obibedo pi kare malac, pien lweny dong otyeko ngayogi, dok jok ma malo